Әй, кара тәнле Борхан, җитте чупырдарга! Ишетәсеңме, син юкмы? Ә, хәзер, хәзер! Хәзер! Бетә, бетә, бетә! Ул мине каһарманлыкларым өчен яратты. Күпме көтәргә мөмкин, несчастный Отелло! Бу бит тулай торак. Син бит бер үзең генә түгел. Бар әле. Салам, штан ба? Салам, қоям болсын инде. Ага. Ай, Алла, Мират, соң ничә тапкыр әйтергә була инде сиңа? Йомыркаңны әнә теге конфоркада кыздыр дип, табаңны тегендә куй. Чәйнегемне тагын майга катырып бетерәсең бит инде. Сәвия, гафу ит, э, баштан чыккан, извини. Ой, Аллам. Вот шулай инде шул.

Мират, Мират. Мират, Мират, коткар зинхарә. Тагын бала белән утырып тор. Минем Фәнис тагын милиция һәләккә менә әле генә шалтыраттылар, килеп алырга кушалар. Соң мин бер сәгатьтән спектакль бит. Соң мин тиз кайтып җитәм, милиция монда гына бит. Ай, яна. Кайтса иман шикелләнә. Я, нәрсә эшлибез инде синең белән, Фәхрия? Мират абый, әйдә кайшышлы уйныйбыз. Ярар, уйнарбыз, менә кыздырып бетерим инде. Шуннан уйнарбыз.

Тагы сиңа каласың. Сәлам, Наҗия. Режиссердан сиңа ләгә. Аңгыра куян, ә? Куян! Кайда икән бу куян, ә? Белмим, шул белми. Ничә еллар белән мин бу куянны

Аңа күптән монда булырга вакыт. Бик вакыт. Тизрәк инде әйдә, анда баш режиссер үкрә. Әйдә инде. Болай булса, икебезгә дә. Аучылар! Аучылар!

Син спектакльне харап иттең, Бирханов! Аңлыйсыңмы шуны? Пешмәгән! Бетте, конец, провал! Директор янында сөйләшербез. Тагын ишәк чумасын иштеңме, Бырхый? Мин сине яклый-яклый туйдым инде. Түлке миңа әбиләр, шәбиләр әкиятен сөйләмә, ярыймы? Син һәр вакытта да сәбәп табасың. Йә, Сукырны трамвайга утыртасың. Я суга батканны коткарасың. Нәрсәгә сиңа алар, ә? Бетсеннәр, дөмексеннәр. Трамвайга башкалар утыртсыннар. Сәлам, Изнар. Тагын соң калдыңмы? Динара, бер шықыр шәй ясал, пожалуйста. Рәхмәт. Язып куярсың инде. Сәләм. Сәләм, сәләм. Так, Динарочка, миңа бер апельсин. Тагын нәрсә? А һәм бер су. Ой, рәхмәт. Ну, айга ичтең мыйды куян? Куян ролен мифтахка биргә дип приказ чыккан анда. Ярый әле вакытында киттем мин син үшәннән. Мөмкинме? Кер, кер. Янам.

Уңмаган кеше мин. Хатыннан уңмаган, эштән уңмаган. Мират Борханов уңмаган. Юк, китәм мин. Кая? Каяда булса, Уралга, Ташбатырга яки Сахалинга, балык тотарга.

Ташлары кызган икән. Иртәгә чаклы көтеп торырга тәкатьләр калмаган. Ярар, Иман. Китим, киенчекләрен җыйм. Нәрсә торасың, бар кер. Мөмкинме? Кәркә бер ханым. Менә ул безнең каһарман. Театрның авырткан башына тимер таяк. Илгиз Саттаров, режиссер. Сезнең театрда спектакль куячакмын. Сезнең трюк миңа бик ошады. Сезнең импровизация бөтен залны аякка бастырды. Балалар рәхәтләнеп көлделәр. Иртәгә яңа пьеса укыячакбыз. Анда сезгә дә роль бар. Тагын күсе яки куянмы? Килгәч белерсез. Ләкин соңа каласы түгел. Китергә мөмкиндер бит. Э, салам, Мират. Салам. Нәрсә? Эштән кудылармы? Юк, кумадылар. Яңа спектакльдән роль бирделәр. Нинди роль? Атыралла.

Борханов. Мин синең белән контрактны өзәм. Вон! Театрдан! Вон! Кайчан котылабыз без бу хәерчелектән, ә? Все. Җитте. Китәмизме? Нәрсә? Мират дустым, премияга диеп синең фамилияңны иң беренче итеп язган идем. Суганов сызып ташлады. Сәбәбе соңга калулар. Мин бер нишли алмыйм.

Михаил Вилхандовстым. Нормально? Әз генә булышсаң шия. Менә шулай тотып тор әле. Һич тыгып булмый бит, кертеп булмый. Рештабый, репетициягә соңга калам. Ни, яңа пьеса укыйбыз. Ике минут, ике минут, ике минут. Соң эшләргә. Пожалуйста, давай. Менә тотып тор, пожалуйста. Бер сут көйдә булмады менә, караучы юк машинаны. Жалко бит. Шуй, шуй, шуй, шуй, шуй, шуй. Хәзер Чипполина күземә суган булып керәчәк. Ә беләсеңме, суганның әчесен ничек бетерәләр? Ничек? Бер тәүлеккә кар астына тыгып торасың суганны башы белән. Я булмаса бер 10 минутка духовкага. Суганнан бал тәме килә башлаячак. Булдымы инде? Хәзер, хәзер, хәзер. Кыйналып, суелып бетмәгән шигъри динем исән бул. Изелеп, кырылып үлмәгән татар халкым исән бул. Тукай залга төшеп, халык арасыннан йөреп, залдан Чыгып китә. Пәрдә төшә. Рәхмәт. Әйбәт драма, куярга кирәк. Халык йөрерме соң? Халык йөрмәсә, үзебез актер, вахтер, паникер, хроникер йөрербез. Шулай итеп, бу тамаша Бөек Тукайның биографиясе турында түгел, аның үләр алдыннан яшәгән өч көне турында булачак бу тамаша. Аның соңгы уйлары, хыялы, Зәйтүнә белән булган соңгы очрашулар турында булачак спектакль. Рольләр бүленгән. Бүген приказ эленәчәк. Зәйтүнә әйбәт роль. Зәйтүнәне кемгә бирер икән? Билгеле инде. Сәгъдиягә. Төп рольне Баш режиссерның сияркәсенә булмыйча кемгә булсын инде. Так. Зәйтүнәне Сәгъдия Бырханова уйнаячак. Икенче составта бу рольгә Алия Калимуллина билгеләнгән. Фатих Амирханны Рамил Галиев. Менә монда кечкенә генә сүзсез, әмма бик әһәмиятле бер роль бар. Анысын без Рамазан ага Хайруллинга тапшырырга булдык. Ә менә Тукайны Тукайны Борханов Миратка тапшырырга булдык. Иртәгә текстны дөресләү булачак. Зинһар өчен соңга калмагыз. Э, Җәмәгать, э, таралышмагыз хәзер. Рольләрне таратам. Сәгъдия, Зәйтүнә роле. Котлыйм. Тукай, Мират Бырханов. Котлыйм. Җебеп төшмә, дуылдатып уйна кайберәүләрнең үте сыталырлык булса. Провал, полный провал булачак. Кая карый бу режиссер дигән режиссер, а? Куянны уйный алмаганны. Ничек Тукайны уйнасын инде ул?

Ул кыяфәте белән Тукайга туры килми. Сез мине дөрес аңлагыз. Ала этләрне, куяннарны уйнарга. Анара Тукай бит әле ул кечкенә генә, ябык кына булган. Иптәшләр, мин барыгызга караганда да аны әйбәтрәк беләм. Соң нинди Тукай инде ул, я? Үлсә дә уйный алмый ул аны. Шулай бит? Куянны да уйный алмаган. Нишләп уйнамасын ди инде? Бәлкем биреп карарга кирәктер, ә? Уйнар! Җамагат, тыңлагыз әле. Безгә актерның тарихи шәхес белән тач-ошаш булуы мөһим түгел. Менә Актер Тукайның эчке дөньясын, холкын, Шул замандагы яшәешен ышандырырлык итеп тасвирлап бирә алсак, без максатыбызга ирештек дигән сүз. Сары чәчле мул актер, җирән чәчлеме, ошаган мул, ошамаганмы, мине бит ул кызыксындырмый. Мин бит кинорежиссер түгел. Бәлкем кинода кирәктер ул э, актерның тарихи шәхес белән менә тач ошаш булуы. Без Тукайны черек үпкәле, зәгыйфь, мескен итеп уйнамаячакбыз. Ул безнең иҗаты белән менә дахи, батыр, каһарман булырга тиеш. Ә менә актер Мират Борһанов сәхнәдә нәкъ шушы каһарманга әверелергә тиеш. Ул актер бу рольгә туры килә дип саныйм. Юк, нигә сез каныктыгыз шул Борһановка? Эй, мәкәндәс, моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз?

Күпме моңлансам, кунып милли агачлар өстенә, барсы кырган, бер генә юк җанлысы, яфраклысы. Күз яшендә китмичә вафат булган әни гаиләсенә ник китердең ят кеше? Үпкәнеңнән бирле, әнкәй, иң ахыргы кәррә син. Һәр ишектән сөрде угылымны мәхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең каберең ташы. Шунда тамсын күз яшеннән иң ачы һәм татлысы.

Балакаем. Ә, апа? Балакаем, ярдәм ит әле теге якка чыгарга. Машиналардан куркам, җан. Әйдәгез, әйдәгез, апа. Эй, акчамны онытканмын, хәтерен эт талаган аның. Кире чыгар, балакаем. Эй, җаныем, рәнҗемә инде миңа, балакаем. Картлык, картлык инде, үпкәләмә, Нишлисең инде, бәгырькәем апа, бер минем сырпа алды. Хәерле юл сиңа, изге сәгатьтә булакын. Әй, Ходаем, бу хәтерне нишлисең инде бу, әй, җаным. Мин үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Сәйләннәр, Бархан. Сәйлән. Әйе бит әле. Кырлай урманына баргач, Мин үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Ләйсәннәр түгел, сәйләннәр, Борханов. Ләйсән кояшлы яңгыр, сәйлән диңгез кораллы. Афу, аңладым. Үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Браво! Ой, үлем! Борханов, бу бит сезнең үз шигырьләрегез. Ышанычлырак итеп укыгыз. Укыгыз түгел, сөйләгез. Сезнең каршыгызда сине ярата торган Зәйтүнә. Киттек әйдә. Карамагыз сез Зәйтүнәгә. Аңа карамагыз, сезнең күзегезгә ак төшкән. Сез аны сөйгәнегезгә күрсәтергә теләмисез. Сөйгәнегезгә карамыйча да аны күрергә була. Аңлашылдымы? Булмый инде моннан. Жок инде, жок.

Кызык. Үлер алдыннан нәрсә турында уйлады икән Тукай? Менә Татарстан урамы, менә Болгар кунакханәсе. Камал театры каршында. Печән базар мәчете кырында. Әйе, Тукайыбыз үзенең вафатына кадәр Болгар кунакханәсенең өченче катындагы 40 бүлмәдә яшәгән иде бит.

капусы ачылганын күргән кеше таң атканчы изге теләкләр теләргә тиеш дия торган иде әби. Яшь чак

Соң кердем ахырсы, әйме? Зарар юк. Мин ябалак төнлә язам. Тыңлыйм сезне. Минем исемем Мират. Мират Бурханов була мин. Сез налоговый агент түгелме? Юк. Юкса, минем налогларны бит нәшриятта ук алып калалар. Юк. Мин актер. Актер? Әйе. Сезне театрда күргәнем юк. Югыйсә мин артистлар белән якыннан таныш. Ә сез кайда нинди рольләр башкардыгыз? Ә сез Әстерханнанмы? Кырымнан. Ә, бәлки сез Уфадандыр? Мин әлеге театрда эшләмим. Ә, сез Петербургтагы югары драматик сыйныфларда укыгансыздыр. Котлыйм Вахан әфәнде. Безгә белемле артистлар бик тә кирәк. Сезли күрдек, гасырларча көтеп без. Килер без дип, һәмишә күз тотып без. Шерек милләт өчен сынмас трәксез. Тугыз корбан суеп алган теләксез. Тукай әфәнде, Шерек милләт өчен сынмас терәксез, тугыз корбан суеп алган теләксез дигән гыйбарәсе мине кызыксындыра. Менә ул нинди корбаннар? Әллә ул э, тугыз сүзе берәр мифик санны гына аңлатамы? Мин бу турда бик күп галимнәрдән, әдәбият тәнкыйтьчеләреннән сорашып карадым. Ләкин үземә канәгатьләнерлек җавап ала алмадым. Кем инде ул? Һә? Галимнәр, тәнкыйтьчеләр. Бакый Урманчы, Нәкый Сәнбәт, Сибгат Хәким, Мин андый шәхесләрне белмим. Дөрес, әлбәттә, сез аларны берничек тә белә алмыйсыз. Алар инде моннан бик еракта. Тукай әфәнде, сез конкрет вакыйгаларны күз уңында тотып яздыгызмы бу сатырларыгызны? Дөрес. Мин татар халкының тугыз тарихи корбаны турында уйлап яздым бу сүзләрне. 1182 елда монголлар тарафыннан Шыңгысханның нәсел кырыткыч суешы безнең беренче олы корбаныбыз булыр. Татарлар белән монголлар арасында кыт чыккыч канлы сугышлар була. Бу юлы татарлар җиңелә. 70 мең кибитке ирләр әсир алына. Һәр кибиткедә, һәр тирмәдә унла балигъ ирзат була. Татар дигән кабиләнең 500 меңләп ирләре шунда һәлак була. 1237 елда Чыңгызның оныгы Бату хан Болгарның халкын кырып, калаларын җимереп ташлый.

Мәскәү ягыннан Чуар Василий килеп, Болгарны нигезенә чаклы җимереп китә. Казнаны талый. Хатын кызларны, ирләрне, малларны куып алып китә. 1535 елда Алтын Урда белән Болгарстанны Мур кырылышы харап итә. Сылтанат халкының яртысыннан күбесе һәлак була. Илдә ачлык башлана. 1391 1395 елларда Аксак Тимер Мәлгун Болгарның мәһәбәт биналарын кора. Муллаларын, галимнәрен утка ата. 1552 елда кансыз Иван шәшә атып утырган Казан ханлыгын тармар китерә. Дәүләт бетерелә. Казна талана, халык кыл була. 1552 елдан 1905 елгача татар халкы ачлыкта үлә бара. Россия өчен барган сугышларда кырыла.

Менә шушы дәфтәргә инде мин җырларымны, бәетләремне язып бара. Утызлап булды инде. Ә беләсезме, Тукай әфәнде, Сезнең туган тел дигән җырыгызны бөтенесе дә белә. Бөтен халыкка киң таралган. Мин аны җыр язганымны хәтерләмим. Әйе шул. Әйе шул. Әйе, мин бутыйм ахырсы. Нидер бутыйм ахырсы. Гафу. Бит кызыклы тема.

Әйе. Мине әбием үстерде. Әйе, бәләкәй чагымда миңа 6 яшь иде. Әтием әнием күрше авылга туйга барганда аларны исрек тракторист таптап китә. Алар һәрвакыт минем төшемә керәләр һәм үзләренә чакыралар. Картлар сөйлиләр иде. Әгәр сине төшеңдә мәрхүм атаңны чакырса, син алар артыннан барма. Сине әҗәл шулай чакыра. Әрвахлар үзләре сөйгәннәр янына гына килә. Чөнки синнән башка аларга теге дөньяда кыен.

Тарихны үзгәртеп булмый инде. Борхан әфәнде, әле генә яңа бер шигырь яздым. Тыңлап карагыз. Татар халкы, син үләргә мәхкүм инде. Дару үтмәс дәрәҗәдә мәсмүм инде. Тиберченмә, терелмисең. Юл өстендә ятма унап.

Пьесада ул шигырь юк. Текстны бозмагызны үтенәм. Господа, уважайте труд драматурга. Шәп шигырь бит. Бәлкем өстәргә кирәктер, ә? Алайса, Тукайның бөтен шигырьләрен дә кертик. Тукайда шәп шигырьләр күп бит. Пьесаны язмыйча, шул шигырьләрне генә укыйк. Бездә шигъри театр булыр. Бөтенесен дә димим. Ә менә монысын өстәргә кирәк. Режиссерлар, драматург өчен пьеса яза башласа, нишләрбез? Ташлыйсы килми бит шушы шигырьне. Кудаш ага. Калсын инде. Зинхар. Әй, чукынып китегез инде шунда. Эх, Абдуллажан. Син 800 ел эчендәге тугыз корбан турында сөйләдең. Ә бит 1917 елдан соңгы корбаннар белән чагыштырганда ул тугыз корбан чүп булып тоелыр иде. 20 гасыр эчендә генә дә татар халкының ничә тапкыр башы киселде.

Исәннәрмесез? О, артист Борган! Самавыр китертимме? Юк, юк, юк. Кирәк, кирәк түгел. Кирәк түгел. Йә. Нәрсәләр белән килдең инде бүген? Беләсеңме, Тукай әфәнде? Мин өйдә бик күп китаплар укып чыктым. Халкыбызның борынгыдан килгән уен-көлкеле тамаша, Театр турында бернинди дә мәгълүмат юк. Тапмадым. Ә беренче татар пьесасы 19-нчы гасырның азагында язылган дип язганнар. Эх, сез артистлар. Театр сәнгатен бары тик урыста гына, ә без татарлар шул урыслардан өйрәнергә тиеш дип уйлыйсыз. Ләкин татарның борынгыдан театрлы, тамашалы халык булганы галимнәрнең башына да килми. Сабан туе, ул нәрсә? Үзе бер театр, үзе бер олы тамаша түгелмени? Таһир Зөһрә, Саксык, алары музыкаль әсәрләр. Безнең халыкның операсы булмаганмени? Менә мәсәлән, Хан кызын алыйк. Анда диалогы бар, сюжеты бар, көе бар, моңы бар, бөтен нәрсәсе дә бар. Хан кызына кимендә 800 елдан артык һәм аны Куйганнармы, куймаганнармы дип исбатлап торырга кирәк түгел. Шулай булгач, без үзебез культурабызны, тарихыбызны тарайтабыз. Хәтта кимсетәбез дияргә дә була. Үзем, хәзер үзем. Ачам. Тукай әфәнде, анда сезнең яныгызга кунак килде. Ханым, ханым, диеп дәшегез, Тукай әфәнде. Тыңлыйм сезне, ханым әфәнде. Ә бу адәм? Бу минем якын дустым. Минем аннан яшерен сирем юк. Аннан соң ул телсез һәм чукырак. Сезне күреп белергә ни гомер хыялландым, Тукай әфәнде. Әмма мин ирекле түгел. Никахтагы хатын мин. Шуннан? Мин сезнең иҗатыгызны читтән генә күзәтүче түгел. Мин сезнең химаячегез булырга телим. Мин әле бер нәрсәгә төшенмәдем. Сез зур талант. Сез тулаем халыкныкы. Шуңа күрә сезне аеруча сакларга, иркәләргә, үстерергә кирәк. Сез руставелилар, фирдәүсиләрдән бер дә ким түгел. Нигә әле сезгә дә мәйдан тотмаска? Сез мәшһүр, ләкин татар халкы эчендә генә. Тукайның көчен юкка-барга сарыф итәргә кемнең дә хакы юк. Вак эшләрегезне йөртергә сезнең үз адвокатыгыз, йорт эшләрен алып барырга сезнең хезмәтчеләрегез булыр. Сез даһи шагыйрь, иҗат итегез! Калганы минем эш. Менә хәзер аңладым бугай. Сез фон Мэг. Афәрин, браво. Әйе, мин фон Мэг кебек сезнең химиячегез булырга телим. Мин тайный советник Әхтәмов кызы Гәүхәршат. Фәкать шик вә шөбһә килмәсен күңелегезгә. Мин ирем акчасына химаячелек итәргә җыенмыйм. Үз акчама. Тарсынмагыз, оялмагыз. Ярдәмемнән баш тартмагыз. Ханым әфәнде, хатын кыз хисабына яши торган сутенер түгел бит мин. Сез мине рәнҗетәсез. Зинхар рәнҗемәгез. Чайковский рәнҗемәгән бит. Урыс музыкасының җаны бөек Чайковский, фон Мех хисабына иҗат итәргә Оялмаган, тарсынмаган бит. Цель оправдывает средства. Ханым, сүз бетте. Мин сезнең тәкъдимегезне кабул итә алмыйм. Кичерегез. Кеше ярдәмен кабул итмәүегез һич кирәксез тәкәбберлек, шагыйрь әфәнде. Сезнең нинди малга яшәгәнегезне һич кем белмәс. Хатын-кыз химиясе ирлек-горурлыгызга тисә, язып барырсыз. Үзегез акчалы булгач, кире кайтарырсыз. Сез акыллы хатын. Сез кешене ышандыра аласыз. Ләкин минем кире холкым моңа ризалаша алмый. Ә Чайковский, потомственный интеллигент Чайковский идея өчен, музыка өчен горурлыгын җиңмәү химиясен кабул иткән ләбаса. Чайковский бүтән юл күрмәгәндер. Ә минем юлым билгеле. Алайса ни өчен? Ни өчен кирәк булды сезнең ачыргаланып татар кызы, татар хатынын уятырга, шәхес итәргә тырышып кычкыруыгыз? Ни өчен? Ә мин укытучыма, остазыма ярдәм сорап килдем. Сез түгел, мин ярдәмгә мохтаҗ, Тукай. Мин дә, остазым Тукай кеби, татар халкына хезмәт итәргә җан атам. Кичерегез мине, ханым әфәнде. Сезнең саф күңелле булуыгызда минем зәррә кадәр дә шигем юк. Ләкин Сезнең химаягезне мин кабул итә алмыйм. Рәхмәт. Рәхмәт, Тукай. Ихласымны җиргә салмаганыгыз өчен рәхмәт, остаз. Хушыгыз мәңгегә. Ну, Габдуллаҗан. Бигрәк тапкыр кеше икәнсез үзегез. Каян килде ул сезнең башыгызга телсез чукрак дип дигән сүз? Ә сез, Борхан әфәнде, чукракны шундый оста итеп башкардыгыз. Мин хәтта бер-ике җирдә көлеп җибәрә дә яздым. Иртәгә Кабан буена килегез. Мине шунда табарсыз. Кыскасы, мин яңа журнал ачам, әфәнделәр. Ә сезне, Тукаев әфәнде, шул журналга баш итеп куерга телим. Ниндирәк журнал инде ул? Хәзер бик авыр, катлаулы заман, әфәнделәр. Э, безгә түрәләр турында, зыялылар турында, татарның узганы, киләчәге турында язырга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Э, безгә күбрәк мәхәббәт турында, дин турында, табигать турында язырга кирәк. Шулаймы? Ә аннан инде эшләр җайлангач, вакытлар узгач, э, хит патшаның үзе турында комит языгыз, ә, әфәнделәр? Кара әле, менә бу сүзләрне бит төшереп калдырдылар. Кирәк булса, режиссер үзе әйтер әле. Әйдә. Дөрес сөйлисез, бай әфәнде. Э, менә сез әйтмешли форсаттан чыккач кына патшага, стройга каршы булган хәтәр әсәрләр язырга тәкъдим итәсез инде. Әйе, валлахи әгъләм, бик дөрес аңлагансыз, әфәнделәр, бик дөрес. Ә кем соң ул форсатны безгә әзерләп куяр, бай әфәнде? Ә? Без түгел. Только без түгел. Әнә урыслар ясасын революцияне. Үз илләрендә теләсә эшләсеннәр үзләре. Ә без катышмыйк, әфәнделәр. Катышмыйк. Урыс революция ясагач, Революция сыртына атланып, шовинистларны кыйнап йөрикме, ә? Әйе, бай әфәнде, сез моны үзегез уйлап чыгардыгызмы, әллә берәр сөйрәттеме? Тукай әфәнде, монсы сезгә аванс. Вон моннан. Мөхәммәтгали углы Хисаметдинов. Нәрсә? Сираев әфәнде. Тукай әфәнде. Акуш. Мин бит сезгә яхшылык белән, ә сез? Әфәнделәр. Калдырыгыз безне! Тукай. Тукай, Тукай. Тукай, тынычлан. Тукаев. Сез үзегезнең Вак шәрлегегез белән үзегезне үтерәчәксез. Хуш чабылыгыз! Стоп, стоп! Так, Тукайны Хисаметдин байны куып чыгарган җирен тагын бер кат кабатлыйбыз. Мират, син бурында тагын да кискенрәк, катгыйрак булырга тиешсең. Башладык. Бичара Сөембикә. Баласы белән Манараның кайсы катыннан үзен үзе атты икән? Сөембикә Манарадан егылып үлмәгән дусты. Ничек? Сөембикәне әсир итеп алып китәләр. Ул тоткынлыкта вафат була. Соң халык дошманга бирелергә теләмичә Сөембикә улы Үтәмеш белән манарадан үзен-үзе аткан дип сөйли, җырлыйлар. Сөембикәнең әсирлеккә төшкәнен халык белә. Әсирләрне егылый-егылый су буйлатып озата баралар. Соң алайса, нигә кирәк булды менә мондый ялган? Ялган түгел. Халык ханшаның усал дошман кулында җәзалануын теләмәгән. Һәм үз хыялына күрә җыру чыгарган. Халыкка бит әсирә түгел, фида корбан булырлык хатын кирәк. Тарихи хакыйкать. Сөембикәне әсирлеккә озаталар. Әдәби хакыйкать. Сөембикә баласы белән үзен һәлак итә. Кайчак чынбарлыкка караганда әдәби хакыйкать кирәгрәк, дустым. Шулай шул. Пычагым кергери. Монда да таптылар мине. Борхан әфәнде. Әйе. Кем икән ул? Белешеп кил зинһар. Яхшы. Әлбәттә, әлбәттә, Тукаякта. Гафу итегез, әфәндем. Сез Тукайның якын дусты ахрысы. Аның белән очрашуны оештыра алмассыз микән? Сез Зәйтүнә туташ буласызмы? Ә сез мине каян беләсез? Мин сезне беренче тапкыр күрәм. Тукай иҗаты белән таныш булганнар, аның лирик шигырьләренең кемгә атап язылганын чамалый. Ярый алайса. Әйдәгез, мин сезне Габдуллаҗан белән очраштырырмын. Тукай әфәнде, Зәйтүнә туташ, бу сезмени? Тукай әфәнде, мин сезне күптәннән күреп йөрим. Дөресен генә әйтсәм, мин дә сезне күрергә өметләндем, Зәйтүнә туташ. Гаҗәп бер гүзәллек. Табигатькә гашыйк мин, туташ. Шушы гүзәллеккә карасам, авыру чагым булса, савыгам мин. Кайгылы чагым булса, Күңелем күтәрелә. Илһамсыз каңгырап йөрегәндә җа дәртем уяна. Гашык кеше күп сөйләшми бит ул, туташ. Артыгы белән гашык кеше гыйшк куытыннан янып, көлгә әверелә. Телдән кала, сүзе бетә. Хәтта үлеп гашык булган кайберәүләр янып үлмәс өчен үз мәхәббәтеннән качып йөри. Гади мәхәббәт куркыныч түгел. Ә менә бөек мәхәббәтнең ике якны да яндырып, көйдереп ташлавы ихтимал. Учак кутыныдай шыш-пыш пыскып ятканчы, олуг ялкында янып бетүен моң кара артык. Ә сез туташ, олуг мәхәббәт барына инанасызмы? Нәрсә ул мәхәббәт? Хм. Җавап юк. Ә бәлки төгәл җавап кирәк түгелдер дә, Тукай әфәнде? Төгәл җавап әйтелсә, мәхәббәтнең, гыйшык утының калыбын төзүчеләр табылыр иде. Бөтен кеше үз хисләрен шул калыпка куып кертергә тырышыр иде. Аның мәхәббәте бер төрле, минем мәхәббәтем гел икенче төрле. Әлбәттә, һич шөбһә юк ки, олуг мәхәббәт бар. Мин уйланам. Пеште. Кырлай урманнарында еш була идем мин. Урманга баргач, җиләк җыючы малайлардан юри читтә йөри идем. Адашмасын дип малайлар Габдулла дип миңа кычкыралар. Ә мин сәгатьләр буе бер урында утырам. Кояш төшеп өлгермәгән аланчыкларда абага белән балтырган үсә. Үләннәрдә, пәрәвезләрдә, чәчәкләрдә бихисап сәйләннәр, аллы-гөлле тамчылар тирбәлә. Тәгәрәп төшмәсеннәр дип, селкенергә дә куркып тик утырам. Ә минем шул матур сәйләннәрне җыясым килә. Бер вакыт түзмәдем. Җыярга дип үрелгән идем. Бөтен асыл ташлар җиргә коелды. Һәм менә шунда мин аңладым. Ул асыл ташлар мәңге дә минеке булмаячак. Һәм шуны аңлагач, олыгаеп киткәндәй булдым. Менә бая сез әйткәнчә, мәхәббәтне бәлки аңлатырга кирәк түгелдер, ихтимал. Салават күперен тотарга тырышу ахмаклыктыр, ихтимал. Аңа карап сөенергә генә, сокланырга гына кирәктер. Бәлки ак болытлар да

Яшертен гашык булганнарның кайберәүләре сезнең иҗатыгыз, вөҗүдегез, иҗтимагый хәлегезне белеп, үзе өчен түгел, бичара татар халкының бердәнбер җаны булган туры Тукайны саклар өчен җанын фида кылырга әзер. Сабый чакта мин каз бәпкәләре сакларга ярата идем. Йөри торгач шулай бер бәпкәннең аягына басканмын. Аягы имгәнде шул бәпкәннең. Үкереп еладым.

Жыла торсың. Син моны. Телеңгә салынма. Кулымна килми дигән инде. Әйдә уйна. Зәйтүнә бит ул фәрештә кебек саф, изге җанлы кыз. Ул үзен корбан итәргә әзер торучы фидаи. Ә Сәгъдия үзе корбан эзләргә чыккан зат. Чыннан да, Сәгъдия ханым, сездә наз җитешми. Сез ак чәчәк шикелле булырга тиеш. Сез текстка битараф. Халык алдына чыккач, битараф булмый ул. Ә безгә хәзер кирәк. Әйдәгез, кабатлыйбыз. Да ну вас! Тут творчествами не пахнет! Тоже мне гениальный режиссер! Элекләргә чапты. Алия белән эшләп карасак ярыймы, Илгиз Рәсүлевич? Без аның белән общагада кабатлаган идек. Соң Алия бит безнең икенче составта. Әйе, әйе. Әйдәгез, әйдә. Ярыймы? Әлбәттә. Алия, кил әле, кил. Кил.

Син ни сөйлисең? Сүз бит Зәйтүнә турында бара. Тукайның сөеклесе Зәйтүнә турында. Ә минем кай җирем ким? Мин нәрсә сиңа партнерша буларак ярамыйм, да? Син кем булдың әле ул кадәр мине ролемнән снимать итәргә, бичара! Гафу ит, Сәгъдия. Беләсеңме, син Зәйтүнә ролен башкара алмаячаксың. Зәйтүнә бит ул фәрештә кебек саф, җанлы кыз булган. Шулаймы ни? Ха, Мин фәрештә кебек тә, саф җанлы да түгел. Мгм. Ярар, карап карарбыз. Син ул малаең белән икегез дә театрдан очачаксыз. Менә күреп тор. Гафу итегез, Сәгъдия ханым. Мин Зәйтүнә янына ашыгам.

Мин атам белән анама сезнең белән һәр күрешү хакында сөйли барам. Борчылмагыз, минем алардан яшерен серем юк. Алардан сер чыкмый. Беләсезме, җәй уртасында мин сезне авылга алып китәрмен. Кызык булыр. Безнең якта кымыз да бар, кызык та бар, казы да бар. Кубыз да бар, кыз да бар. Сезгә нәрсәдер булган. Мотлак, ни дә булса булган, Тукай әфәнде. Сөйләгез, әфәндем, сөйләгез. Мин аңлармын. Зинхар, яшермәгез миннән. Аландагы чәчәкләр өстендә Бәрәбездәге бихисап асыл ташларны мин тагын күрдем бүген. Әз генә ятып торган идем. Йоклап китәргә өлгермәдем шикелле. Тирә юнем мең төсле асыл ташлар белән тулды. Җыеп, сезгә бүләк итәрмен дип үрелгән идем. Күктән ике башлы кара кош килеп чыкты да, канатлары белән давыл чыгарып, шул сәйләннәрне коеп бетерде. Туташ, зинһар, безнең танышуны онытыгыз. Мин һич нәрсә аңламадым, Тукай әфәнде. Кичерегез минем бер фалыгымны. Зинһар, миңа рәнҗемәгез. Ләкин алга таба мин сезнең белән күрешә алмыйм. Берәр яры китәсезме? Әстерханга яки Җаеккамы? Ераграк тота. Ерактан да кайтырсыз. Тагын Петербургкамы? Хат язарсыз. Мин дә сезгә язармын. Кавышмаган килеш безгә аерылышырга кирәк, Туты. Ни, нәрсә үзгәрде шушы арада? Без икебез бер җан кебек идек бугай. Туташ, юк, ул сезнең ялган фантазиягез гына. Сез аны шулай иттереп тоясыз гына. Бу ялган романтика. Без икебез ике кеше, ике аерым кеше. Без ике аерым җан. Безнең юлларыбыз аерым туташ. Юлларыбыз аерым. Беләм, Тукай, беләм. Миңа сезнең белән бик кыен булачак. Сезнең хокукыгыз фәрештә хокукы түгел. Дошманнарыгыз күп. Сезгә яшәү көннән-көн кыен булачак. Сезгә дә, сезнең белән яшәүче хатынга да беләм. Белгәнгә күрә сөямен Ә мин сезне сөймим. Күземә туры карагыз. Туры Тукайның беренче һәм соңгы ялган. Тукай әфәнде, Абдулла җан, нигә кирәк иде? Нигә ачуланыштыгыз? Ә, Артист Борхан Без ачуланышмадык. Кушылмыйча аерылдык. Шулай мәхкүл. Кем соң мин? Ә ул миңа әйтә, күземә кара ди. Мин бит шир баскан, шик баскан бер буйдак. Соң алайса нигә кирәк иде менә бу күрешүләр? Ә? Бүген генә хәзер генә аңладым. Күптән кисәргә кирәк икәнен. Аңа әйләнүем зур гөнаһ булыр иде. Соң, ә, бит Дәшмә, артист Борһан. Башыңа китер. Япь-яшь гүзәл тол хатын. Аягүрә әрәм булачак. Син генә бел. Мин үлемгә хөкем ителгән. Ә хәзер бар. Мин үземне генә калдыр. Яхшы. Тута. Тута. Менә бу сиңа. Минем яңа язган шигырем. Истәлеккә. И туган тел. Ышанмыйм. Тукай әфәнде, күзләремә карагыз. Туры карагыз, Тукай әфәнде. Беләм. Сезгә киләсе тормышта бик авыр булачак. Сезгә дә, сезнең белән яшәүче хатынга да. Белгәнгә күрә, мин сезне сөямен. Зәйтүнә, бәгырем минем, бәгырем, җан кисәгем минем. Алма бертек. Күз нурым. Сөймим. Сөймим мин сине. Аңлыйсыңмы син? Сөймим. Менә шуны аңладым. Менә шушы вакыт арасында Зәйтүнә кичер. Зинхар өчен.

Беренче һәм соңгы ялганы. Хушыгыз. Хушыгыз, Тукай әфәнде. Хушыгыз. Шулай кысты. Кысты сине язмыш, Апуш. Дөньяда үз мәхәббәтеннән качкан берәү булырмы? Үз мәхәббәтен таба алмыйча үлеп киткән Бичаралар бихисап. Ә мин мәхәббәтемне таптым. Сөйдем. Сөйгеле булдым. Үз кулларым белән. Үз сүзләрем белән. Әй, Апуш, әйт син. Бер мизгел мәхәббәт ләззәте өчен корбан итә ала идем мен, менә мин бу туташны. Юк. Үкенмә. Үкенмә. Кылган батырлыгыңа үкенмә. И туган тел, и матур тел,

Мең тугыз йөз унөченче елның икенче апрелендә Габдулла Тукай Дәрел Фанадан Дәрел Бакага күчте. Инна лилләһи вә инна иләйһи рәҗигун.

Алло. Бархан, онытмадыңмы? Әйе. Синең бүген интервью журналистлар өчен һәм шулай ук телевидениедә булачак. Шулай ук мени? Әйе. Соңга калма. Яхшы, яхшы. Киләм. Конечно, обязательно.

Ой, молодец, молодец, котлыйм. Рәхмәт. Мират примеры белән Мират. Искиткеч булды. Белән бөтен халык синең турда гына сөйли. Ну, брат, куркыттың бит син безне. Мин бит сине чынлап та Тегендә киттең дип тора. Артыграк уйнап ташлаганмын. Аңымны югалтканмын. Молодец, молодец, котлым, котлым, молодец. Бирхан, инҗи бала тапты бит. Сиңа тагын бер бала өстәлде, менә. Бүген кич юарбыз инде премьераны. Э, мин бит ни? Все, Мират булды, бетте. Бернинди, бернинди җуу, аның хәзер спираль.

Котлыйм сине, Абдуллаҗан. Котлыйм, Тукай.

Акчагызны онытмадыгыз Менә да? акчам монда, кесәмдә, җаным, менә онытмадым. Рәхмәт. Яхшы, әйдәгез. җаныем, Рәхмәт. Мин башында ук белгән идем, бу артистта нәрсәдер бар дип. Чөнки ул күңеле белән башка артистларга ышанмаган.